Jiena meta bdejt nagħlem 21 sena ilu qalulna intkom mhux ħa ssibu xogħol għax hawn ħafna nies, hawn ħafna teachers, infatti kienu nislu xi 500 kull sena. Issa għandna bil-maqlub, mhux qed insibu żgħażagħ li jaraw li l-karriera ta' teacher hija l-karriera għalihom. Għala? L-ewwel ħaġa għandek il-finanzi, il-pagi huma baxxi għal l-iskola u l-ammont ta' studju li huwa mitlub minn għandhom. Hemm problemi kbar ta' dixxiplina fl-iskejjel across the board, jiġifieri, u m'aħniex qed nħossuna ssupportati biżżejjed all out, jiġifieri mhux għax ġast l-iskola tiegħi ma mhux jieħu għalih is-sur Masti hawnhekk, però mhux qed inħossuna supportati anke mill-ġenituri. Illum jekk inti tirrabja ma' tifel, jiġi jiġi kważi jirrabja miegħek, jgħidlek, inti mat-tifel tiegħi qbadt, dak x'għamel ħażin, jieħduha kontrik. U dik hija xi ħaġa li lilna kkissirna għax aħna nirrabjaw jew nagħtu kastig lil dak li jkun għall-ġid tiegħu mhux għax għandna għalih. Jiġifieri dik hija oħra. Il-fatt li l-ħin kollu għaddejjin bir-riformi li pratikament qas nafu fejn qegħdin. Jiena ħa nibda s-sena d-dieħla ma nafx x'ħa jivvintawli ġdid u bħali ħafna kollegi oħra f'suġġetti oħra. Infatti hemm dik li jgħidulha reform fatigue. It-teachers tant ilhom jaraw tiġdid li oramaj qas jafu x'illustrina u għaddej. Għax inti riforma biex taħdem trid tiehi ammont ta' żmien, mhux sena mod, sena ieħor, sena oħra. Nibda ngħid jien fej anke l-karti jibidlu pratikament kull sena. Allura jiena past paper qas nista' nurihom xi kultant għax qas hemm, jew ikun hemm sample paper u daqshekk, di biss miss, eh, dik għandi. U ehm, affarijiet oħra l-ambjent fejn taħdem, Issa sħana, f'għan wieħed u titlob l-Alla li ma jinkisirx. F'ċertu skejjel oħra bl-AC, aħna għadna, imbagħad issib skejjel oħra li għadhom ta' żmien ir-Reġina. Dawk, inti li tidħol f'ambjent li ma jilqgħakx, ukoll jaqtgħak lura, li ġo staff rumisna ġo tiġieġ biex tgħaddi litteralment it-terma patatti mal-kollega biex ngħaddi. Dik mhix sitwazzjoni tajba, imma tant drajna with the minimum denominator li eh, forsi aħna l-enerit, l-antiki eh, noqogħdu għalija, żgħażagħ le, jgħidok jiena ħanoqgħod nistudja ħames snin biex niġi noqgħod ġad il-ġardan, ruffjana ta' tfal, ħanuża dik il-kelma, u ta' ġenituri li qas jifmu bħali jridu jindaħlu li kif nagħmel xogħol dik oħra. Mela aħna professjonisti u mbagħad kulħadd irida li kapaċi jaf x'għandu ngħidulna għaliex għamel żmien ġol-iskola da kulħadd vera għadda mill-iskola però jiena studjajt u speċjalizzajt ruħi mhux ħa nqabbel ruħi miegħek jew tiġi tgħidli ah it-tifel tiegħi mhux hekk imma hekk aħna xi kultant inkunu nafu affarijiet fuq it-tfal tagħna tagħkom Li intom ma kunux tafu jqas indunajtu, u għandna xi nqattgħu xi kultant iktar ħin minnkom bingħajr l-ebda diżrispett jiġifieri. U tu għaliex aħna nies professjonisti li ċerti li nagħżlu li ttrenjati biex nindunaw li jekk tifel qed ibati minn kundizzjoni għall-argument nafu fejn għandna noħduh ġieli jkollna ġlied ma' parents jgħidu le t-tifel tiegħi mhux pereżempju mhux autistic ma jridux jaċċettawha u jħalluh litteralment abbandunat Għax ta' jekk il-parents tiegħu ma jiffirmawx biex ikollu LSC għall-argument, aħna ma nistgħux nimponuhielu.
Mela tlaqna?